Bu soragymyzda näme diýýär? Ynsany kompýuterimizde baglanyşykly we graf edip pikirlensek, bärde şe iki sany zat bar, at beripdir. Biri bir, biri en şeklinde. Bizden islenen zady minimum sany kompýutere bilen A-dan B barmak. Yani aslında short space çıkarmamızı isteýär. A-dan B, birden N-e ya da Bärde kompýuterleriň arasyndaky eýesleň Atmos bir boljagyny, ýagny Simple grafdan aýtýar. We ýagny Andalet grafdan arkaýynlyk bilen görüp bileris. Short space diňe valýusyny çykarman, bizde ýaňky görşümiz ýaly unweighted, bärde de weighted grafda çözüpdik. Bärde bolsa Unweighted grafda, ýagny iki sany edge-iň, iki sany werteksiň arasyndaky edge-niň walýusynyň birdigini bir diýip konsider edip bileris. Şeýlelik bilen, aslynda short-shroud diýip ýadyňyza düşýän bolsa, short-path algoritmasini ýazypdyk. Şonuň kodlamasyny üstünden geçip şony ulanyp bileris, täzeden ýazmamyza gerek ýok. Görşümiz ýaly, ilkibaşda başlaýan ýerimiz bar, source-ymyz bar diýipdik. Her noda barmagyň uzynlygy Infinity şeklinde. Deňledik. Soňra başlaýan D aslynda şu taýda S-den başlan ýagdaýynda şol noda, ýagny D U diýmek, U-njy noda barmagyň şor süpäsini tutýar. Onda ilki başda priority queue-myza D U U şeklinde atyp, her gezek priority queue-da disk sıra ideýasyna görä iň kiçisini tapyp, dowam etýäs. Bärde periodiki bölegi bilşimiz ýaly C++-yň iň ulusy berip durýar. Onuň üçin minus şeklinde goýýas ki, bize her gezek inçisini bersin. Şol bir u birden köp goşulyp biler. Sebäbi başga goňşular başga ýol tapyp gelip biler. Ýöne şu taýda bolup biljek iň minimumy DU-da dur şu wagtlykça. Sebäbi update etýäs her gezek tapamyzda. Onuň üçin eger DU value deň däl demek eýýäm vise edildi we update edildi diýmek. Update edende propagate ýagny ýaýylma etýän bütün goňşulama şu wagt DU bolup biljek iň kiçi value U gelmegiň iň kiçi valuesy bellenen. Onda DV gitmegiň ýoly eger şundan kiçi bolsa diýmek men täze minimum ýol tapdym. Onda şoňa deňleýän we Q generator goşýan eger öňde goşulan bolsa diýýäni ýok. Ýaňky ýaly görşümize if bilen girip Kyon Tünisini atýar we işleme tizligi n log n plus m şeklinde aýdypdyk. Bu shortcut algoritmasini ulanyp ýaňky soragyny çözüp bileris. Ýöne ýaňky soragymyzda diýişimiz ýaly bärde biz weight şeklinde direct graf şeklinde çözdük. Muny azara üýtgetme bolar. Näme üýtgeşme gireris? Şu taýda bilşimiz ýaly weight berýärdi. Weightleri aýryp bileris. Şeýle ulanyp bärde pair şeklinde integer şeklinde bilir. Yani diňe o şu özüne atalım yeter. Berdi V şeklinde weight'den bir. Aslında iki yani kendi atıyor.

Ýöne biziň çykarmak isleýänimiz Note sany we Edge sanyny. Onuň üçin hem plus birini çykarmaly bolýar. We şu ýoluň üstündäki liboý bir päti çykarmagyny isleýär. Eger ýol ýok bolsa-da impossible diýer. Ilki başda impossible case serişip bileris. Eger de n deňdir deňdir infinity bolsa onda puts impossible şeklinde dowam etip bileris.

Muny etmek üçin nähili bir ýola gidip bileris? Aslynda ýeke-täk täze bir array girizmegimiz ýeterlik bolýar. Parent diýip bir array girizýän we her db updatelenende parent of v u diýen. Aslynda db gelmegiň täze ýoly du ýagny u üstünden gelmek diýýär bir update edilende ýagdaýynda. Diýmek men hökmany ýagdaýda W gelmek üçin ilki başda ýu gelmeli. Ýa mundan öň ýu barmaly. Şonuň üçin şoň parenti ýaly saklaýan. Şeýlelik bilen her bir nodyň bir parenti bolýar. Bu ýoly çykarmak istedigiň ýadaýynda n-den başlap, ýa birden başlapda, n-den başlap parentlerine böküp böküp bira barýançam böksem aslynda maňa

Şimdi sonunda da ene baran ýadayny da enem uçya. Bıram uçya. Biz şu wagt ýol tersine elimizde var. Onun için hökman ýada da revers atma bolar. Şöyle. Bilgin. Tamam çıkardık biraz atlayın.